Dia ataonay ataonareo fitsilambana koa ka any ny fetra. Ohatra. Zay an! Zay zany zao ny atao hoe fanontaniana. Raha ny tianay dia ianao mihitsy Andriamatoa no hamaly izany. Nefa moa ianao efa nitondra mpiteny mahay sy kinga sy havanana ka mba valio re izany fanontaniana izay. Raha zay zany ny ataonareo zao ny tompom-pitiavana Efa hisy izay a! Voalohany aloha, tafiditra ve ny votoatiny? Tafiditra satria nangataka tokim-pitiavana aho a! Misaotra tamin'ny fahatongavanareo a! Izay! Raha isa enina izany izay a! Efa nomeko isa efatra nareo amin'ny enina tokim-pitiavana. Ny kanto ao anatiny a! Efa nisy kanto ihany teo a, raha isa efatra ny kanto, mety efa mba nomeko telo amin'ny efatra nareo raha nanao an'izay anaky telo izay, efa nisy ohabolana telo izao. Dikan'izay izany a, raha amin'ny isa folo izany izao izay, dia efa nahazo firy nareo raha izany tsara? Nahazo fito tamin'ny folo nareo, raha izay ny teninareo. Fito amin'ny folo no efa azonareo, ny folo amin'ny folo amin'izay fotoana izay a, mety hoe Telo ohatra na efatra le fiseho, fihetsika. Ny efatra mety hoe famaranana. Ny efatra mety hoe an, raha ahoana ny tsy azahoanareo izany izany. Raha izay indray ary any avadikintsika hoe ataovy tokim-pitiavana. Dia hiteny indray aho izany hoe te, ah, somary gagagaga ihany izay tompoko fa toa vilany gata-bady ve dia anontanianareo tokim-pitiavana. Nefa rehefa tena nandinika izay aho dia tena fantatray fa olon-tsoa nareo, olom-banona, manadihady. Ka izao re tompoko, aza manahy ianareo. Fa tsy ataony fitia varavarana ny zanakareo ka tiana ihany fa atositosika, na ataony fitia lokomena ka atendri-molotra ihany, fa ataony fitia foza kely hono e, laniny hatramin'ny taolany. Ary ataony fitia lamban'akoho ka aina ny fetra. Mamerina ny fangatahana ary izay tompoko. Raha nahavoatoha anareo izany valintenina izany aho, dia tsofy rano ny zanakareo. Aza mampijaly zava-manan'aina re tompoko e! Hoy ny hiram-pihira gasy manao hoe, aza raràna e, ny ankizy raha hanambady. Vita. Hitanareo? Hitanareo? Manana tahirin-kevitra lavabe nareo, manana boky nareo, fa rehefa tsorina koa ilay izy, hoe andeha alaiko ilay izy an! Ze hamory azy ny resaka ange zao za teo e! Inona no nianarako teo? Ohabolana avy any aminareo anak'efatra. Nety zay na nataoko tato amin'ny fangatahana tokim-pitiavana an! Fa le fomba nanambarako azy no hafa, nety koa zay tato, de le foza kely aloha tsy tafiditra tato satria zany za mipetraka amin'ny tompon-janaka de ohatran'ny tsy de tiako loatra. Za tsy miteny hoe diso an! Fa za fotsiny tsy dia hiteny an'ilay izy hoe ny tena tianay ilay tompoko dia ataonareo tahaka an'izao. Fa ilay taty amin'ilay lehilahy indray no niteny an'izay, dia nety taminy niteny an'ilay izy. Misy zavatra ohatran'ny fanontaniana kely fahita moa izany ilay izy e. Dia ohatran'ny nan- natsikaiky ilay izy hoe tena tokony ho natao ve sa tsy tokony natao. Aty moa izany matetika. Tsy mba ohatran'ny any Madagasikara hoe mangata-bodondry aloha zay vao misoratra, fa matetika efa misoratra aloha vao any amizay vao mangata-bodondry ery mitokatokana manao vao magasy. Ka ny zavatra notenenin'i Jesoa Kristy tamin'izay dia hoe. Eny tompoko, izy ity moa ohatran'ny manjono anaty koveta ihany izay ka ny trondro efa azo ihany ity no mbola voanaovina. Izay izy a, vola nefany le le zavatra rehetra rehetra noteneninao teo.

Fa raha sendran'ny olona. Sendran'izay tsy valahara. Sendran'ny na hoe tsy hoe tsy valahara ara fa ohatran'ny hoe fa nahoana kosa izay ny atao an'izany tena. Raha zaho izao ny atao an'izany tena mety somary mamely kely anà ako. Dia mino ohatra ka mba mamely kely anà fa atao an'izany dia hoe. Tsameko ny anà. Aa. Dia fomba namarihana. Tena izany eto hoe. Izany hoe tenenina ilay sady atao tsara fanahy be ilay izy no somary mihena kely ihany izy fa masosotra. Ohatra raha zaho izao no hiteny an'izany dia tena ataoko mihitsy izy hoe. Tena hoe nareo zany le atao hoe manitsaka no sady manitsaka no manao mbailala e! Zay zao le izy raha ny marina e! Satria efa azonareo ny zanakay zay nareo vao tonga nareo andeha hanome vodiondry! Zay le hoe manitsaka nareo a! Sady hitsahako ianao no manao azafady a! Nefa nareo tokony alohany andehanana dia nanao azafady! Dia raha za zao any Malayzia dia teneniko izy hoe. Averiko ny fodiondry. Marina moa tompoko fa dia efa nifanarahana ity zavatra ity ary efa nisy ny lamina tsara paika ka tsy hiteny anareo intsony akory izay hoe sady manitsaka ianareo no manao mbailara na dia izay ara lesy itanareo a. Averina ny hafa. Izany hoe ataoko izy tena fantany hoe nanitsaka nareo mody ataoko hoe. Tsy nanao an'izany ianareo hoe nanitsaka ny nanao ambay lalana satria. Anjono anaty koveta. Ka ny trondro efa azo ihany mbola fitanina. Samihafa mihitsy ilay fanomezam-boninahitra e. Iny ange an, fa za kosa aloha rehefa ilay hoe vita ny.